Con nan tur bonochi bonochi bonochi awe nochi nos ta nos tin un pika pika special awe nos no tin Rene pasobra Rene a anuncia cu tenet e ora e ta E ta biahando dus e no por ta bai tei awanochi, pero kom goed uit pasobra manera nos hendenan ta bisa awe mi tin un batata cayente cu e persona aki ke bin comparti cu nos hendenan, akina nos ta papia di Fee Lady ayera, Fee Lady ta tin un carioke E Songfestival na Tilburg na Waverey zaal, anto e ke kompartí ku nos kiko tur el a mak mee komo promotor. Dus laga nos no keda den spaning mas, laga nos kuminsá mesora. Cu invita nos invitado djabuenochi den programa. V Lady! Welkom, welkom! Danki! Placer di tin bo den Pika Pika. Anto, ja, mi ta laga, laga bo completamente pa nos televidentesnan. Bonochi, bonochi. Sí, dus ehm asina asina e ora ei nos ban kompartí kiko ta pasando, kiko a pasa ku bo ayera, paso ayera ayera nos di pika pika tambe ta tei, nos di pika pika ta tei, anto ehm e huntu ku Juni Bishop y hopi otro mas cu ta tey presente na e Karaoke Song Festival, anto mi a mira y ba comparti cu mi bo mal contentoheid di cierto cosnan. Conta nos. Ok, mi ta cuminsa fe cuminsamento. Si. Via di Facebook, ma hay mire lugar aki, sabiendo cu den Rotterdam aki Mi sa cu mayoria zal ta masha caru mes. Sí. Cu o eenmaal bo haci algo, ta peridad bo grandi bo tin. Si bo haci e tipo di solfestivalnan aki. Dus, ma a yega di haci uno cu maya masha, masha hopi hende, p'e speresala tabata chikitu. Maya casi sinku, shei hende e di. pero e zal tabata hopi chikitu pasobra e tabata yabi ku fors major mi mes a kambia di zal. Des awor ki bidit a karioke ta mi kos mi ta bai organisa un sòl festival di karioke. Sí. M'a haña lugá aki riba Facebook, m'a tuma kontakto ku nan, m'a bai seka nan, a manera nan ta bisa ora bo bo ta yabi ku un angel. Nan a papia mi, nan a mustra mi entero e lugá, nan a mustra mi kaminda huradonan por bai sinta, kaminda e hendenan ku ta partisipá por bai kambia nan paña, ku mi ta haña mi no tin mester di bin ku mi oudio, pasobra bo ta e lugá ta ekipá ku su oudio, i dus bo ta haña alles kant en klaar. Bo a puntra nan e preis, e preis tabata mil shèt i shei i sinkuenta, ex BTW pa do bo ta pag'e den tres pagá. Es tur e kos ei bo a paga di promé pago, despues bo den deziá bo a paga di dos, un par di un par di dia promé ku e Songfestival bo a paga henter e bedrag. Ok. Promé ke esei ku bo a kaba di paga bo a bai Sekanan, pa mi bai wak, tur lokual ku Si tur cos a keda be su cos. Ma putra da ta bedor cu e lugar tin un trapi. Si da be por regel bibida. Nan di cu mi seidor ta problema, mi di pero unico cos, ami tin un maner cu mi ta regel bibida seca dje, asina cos caba e ta bin busca e locual cu bo no usa e ta tuma bek. Si esey ta be ta e caso cu nan. Si, no ta problema. No ta problema. Pasobra m'a mira, bèrdad, m'a mira señor Nico, Nico ta te ayer, ayer anochi, ayer E atardi. bèrdad. Sí, Pero correcto. kon bi, kon bi Nico ta den e su, e situashon aki? Dos, un dia probé ku esou a festival, mi ta yama nan pa mi konfirmá ov e diasun di mi bida. Nan a bisa mi úniko manera ku nan por hasié si nan mes tumbe bar. No tabata e afsprak.

Mi di ku ta bo sa kiko laga e asuntu ei para mi mester regel mi mi bida so normal mi ta bai makro mi ta kumpra tur kos ora lokual ku sobra mi ta bai makro entrega tur kos bek ku mi don a bende pero tabata bai a kai lat makro ta sera mi a bel Nico mi a bel Nico sinku ora un dia probe ku e Sòl Festival Nico di ku mi te ora yega shit tur e por konfirma ku mi.

Correcto. Si. Anta tin e ora cu bo ta vrei di buti. Si ta seis ora di bihita pa dies su dor di mehinta. Entonces bo a e tur e edad cu ta bebe di cumida bo a avisa da fey trempa. Bo a manda app bo a bisa da tur e cosa cu da tin cu ta hende cuenta cu di. Si no da bay parker den garashi cu e un garoshi mi cu da cos ta ariba fey a den e garashi. Pasobra e lugar su bo a keda puntra over di nood uitgang. No e nood uitgannan ta sali den otro negoshi. Comprendibel. Endes, a mei yega tren paga i nana por e dos cos ta ba, dos cos ta bai den, mi ta be, be a, nos a cubi, ba cubiza na e lugar shushi, shushi, completamente shushi. Probe cu am esei tambe tin un parti pa tras ca mi nan ta wara stoel, ma puntra nan si mi por uza e parti ei pa mi por laga tur e stand nan para pa bende nan cuminda. Nan e geen problem. Bo mester angel. Ora e yega asina, leu ku bai yega i deda e lugá tabata asina fis di e fiesta anterior, nan a tira tur e shushinan di e fiesta, nan pa e trasa. Kaminda ta tin sa ku ta bentá, kaminda no ta tin sa ku tur kos ta bentá howou na bou asina. Klopt, mi mes a mira nan. Mi mes a mira nan. E ora bo a bai puntra e e mader ku ta limpia, e di ku mi dueño mi sa ke tin ku limpia pa trasa. Ta dilanti semper e ta limpia.

Okay. E do lugar e ta e tin un trapi basha alto bes. Sí. Bas regel pa bi busca traplopers cu ora ede da tin un baco da coda. Ma regel pa si tin hende cu tin problema cu pia, a bewaker por isa e, a, un stoel, isa da ba trapi cu dan. Bewaker ta depan di un dor e ba tende bewaker ta tin. Pasa abi bes ta mira bewaker. Daki Dios mi yubu e ta testigo cu ela mi sabi si baba ta tin bewaker. Ah, dje, ah, dies sorba yega, dje sudor ta bati te ida midor bira e tékniko. So, ami, ma mi ku tur mi aparatonan, mi mes tin mi konan pega nan, ta úniko ko mi ta tin mester ta zonido. Sí. Anto, mi no por mishi ku nan konan, pasobra mi no sa kon nan ta traha.

Anto u dor bikos ta kuminsá ko bibi biko ta kuminsá dubi do tin zonido. Ya, ta e tékniko mestebi. E dia ei mes el a manda puntra mi kuantu ora mi tin e lugá pasobra e lus, e koriente ku ta kore ta karu. A ta sali mi trinta i ocho euro pa ora. Mi di ku nan absolutamente ku nan esei tabata e afsprak. Bo a bisa e mita e luga punto. Bo a bisa mi ku mi tin ku paga e e koriente, bo a bisa mi ku mi tin ku paga tekniko ni nada. Simplemente e tekniko tin ku bin kue e e kondopi primie pa mi a eso dido. Si mi ta sa ku a kondopi mi mes ta primie. Anyhow. Ba ba ba lesa e kontrakt mi ke men bo ta sa kiko tin den e kontrakt mi ke men di Bon bon bisele cu niun dje cosnan y no ta para den contract? Si, bo a bisele, no bo a bisele nada di e cosnan. Bo a do nam un contract, no tabata den, a do nada di e cosnan cu bo ta papia cu mi awo aki no ta afgesproken. Si. E no tabata afgesproken. Si, pasobra e tecnico ta biya, si ta dies ora, mi tin cu pag'e dies ora. Mi tin cu, anto, tecnico un cos el a haci, tabata bi, el a prime con hopi, baña sonido, el a bay sinta den kantoor dushi, dushi cu e, e meneer, e Shivan, Anto ora cu e tende pa pa subi bike nan nan ta bike wireless anto pa e zona bo bo tin ki pone un tiki alto pero e bike nan bay bandi otro nan ta pita ma den tende so ni ta lo core wik mi ta bisa el no ta esta ki no tin di sabá cu bo e ta ok el a mira el a paga tur luz e den pone keda te mi reclama mi di luz paso nan no ta mira nos mes ta tin problema cu luz cu ta cu flashlight mester a atende over ora ere nan mi cumpra bon keko Enya. Ma den e papiamentu over di e tehniko e kosa para bira henter un diskushon entre mi ku ne. Pasobra el a pribi tibi e e avsala patras, e no a kumpli. Espe ta laga mi sa ku e bisa mi dun ora so ku mi pone e sala patras. Mi tin e beweis kaminda el a el a pribi tibi e pero e momento e yama paga e luga kaba. Anto mi por pleita, mi por zunta, mi por hasi ki mi ke, anto e patras mi por a usa e mas ta muchu shushi. E ora ma mi ta tin dos bar, ma kue un di e barnan, ma like un señora ku ta Surinam ku ta bende kumida, laga e a usa e bar pa bende su kumida, Sí. mi tras a mi dilanti kamina ami tabata e DJ di karaoke, ma pone tur e otro mesa nan, anto e mane Judy tabata den banda, el a usa hasi su a usa su parti, dan Correct. Diosa na mi trepa, el a e bo kamina ke por a para. Sí, no sa bini Aunque, aunque dueño do a reclamar dan camino di para, dan tura a Sí, haña cu dan, dan ta tin un bon lugar, espacio. sí. Dus, den e pleitamente ei, e manera a bira tal e telefon sera den mi orea. Wow. Ma bira, um, ma caba di bay sigi cambia, te de- pega mi aparato, dan DJ dan a llega, tambe pega dan, pa- wara dan, pa- pega dan costa, o wara dan wara pa daña muziek. Mi ta ari tres técnico a cada blow. El a bi, el a puntra mi kiko mi tin mester bini ku den zonido. That's it. Mi aparato ta mi menti, ta mi mester da do otro tipo. E dos DJ na e pone da da un zonido pa e persona ta bini ku toka. El a bi, el a pone e zonido mes ora, bo mi a mira ki ora e E luga a cuminsa ezo dedo cu tabata di mita di tres ta efec udor aba cuminsa. E unor cu nos mester a cuminsa en Cu nos benda. mester a cuminsa, si. Benda, tur hende a bisa, ma bon, ta ki ora cos ta cuminsa? Exactamente. Anto, anto it is ete cos cu men, manera mi ta bisa, hopi bia nos ta, nos ta culpa promotor, pero hopi bia un ta e promotor so. Ene, ene, den sa den kico bo ta pasa? No. Na no sa. Tur hendenan ku a dresha na mesa di kuminda, na mi ta tin akseso na e kushina, paso el a bisa mi kushina mi por usa e kompletu. Sí. Un ami mi sa mi ku tin dos meneer ku ta papia ingles ei dena, a bisa nan ku nan no por drenta den kushina. Mi di ku e komo ke men. Bo bai patras, bai dos bendé si ta berdad i ta. Bo punta nan ta bo sabi sa cuenta cu no por dret den cushina? Ah, na- nan a bira ah, ah, lif lif. Nan a bisa, nan a bisa mi, no, no, no, nan debah di usa e cushina pero te cierto cabida. Ah, ah, cierto cos ta, di aparato ta lo debah di usa. Ok. Pero ora Ama bai Nana pa mi bai wak e cushina, e prome instante, mi debah di usa tur cos den e cushina, tur cos. Kico bo ke bo por usa. Sei tabata e palabra su, paso e di, Bo a hura e luga, e kushina ta pa ami. Sí. De sierto, instante bo a kompran den ku ta tin un bor adentu den kushina, ku bor mashin. Hende tin kumida ei den ta keita òf ta hasando kos, nan ta bisa ta bora den den kushina. A bai reklamá nan, nan a stòp. A bisa Shiva derover, Shiva ta si nada nada, over di e situacion ei. Ta tin um, e hurado ta mester bai den um, un, ca- den un camino pa nan bai palabra, bai Sí. atende cu nan cosnan. Ora e amba biai nan sintai den la zundra nan core cu nan cu ba- na mal ordo. Echt core cu nan te un di e hurado nan a para step bai cune. Mi yu muhé, mi no sa ki problema e ta tin presis, pero e tabata tin henter un zundramentu ku Shiva a na mi sa si persona òf na telefòn? Persona. Sí. Dus e ta tin henter un zundramentu over e asuntu di den kusina, over e asuntu di boramentu, Despues offer wak un di edenan ku ta den kushina a ku e ter su famia bin ku ne, e kier sa ku e luga ta nan luga, e su famia tin un drenta por nada. A mustranan ku no, nan a bai yama Shiva. Shiva a bin hasi un bochincha over di asunten, pa ku mester ku ta su luga, edenan tin wak tin ke drenta por nada, paso ta su luga. Ami no tin nada di bisa. Anto e cushida, e no a bisa n'un ora so cu mi tin mah di usa tur cos den cushida. E no a bisa n'un ora so cu mi por usa e parti patras di e e sala. Anto tecnico, mi a bisao fey trepa bo tin cu paga e tecnico. Mi no a tin niun palabracion over di pagamento di tecnico. Pasobra si mi ta sa cu mi tin cu paga tecnico apart fey e sala, ora bo bay con tele e ta saliba caro cu ora bo hiru sala normal den Rotterdam. Ok. Ta go mané? Sí. Bo waki, bisa ku tur luga ora bo tin un un festividat bo mester tin bo waki. Paso kabia tin hende, bo por tin briga mi hende, bo por tin problema, bo por tin tur kos. Sí, Des pero e parti e parti ei mi ta komprondé ku mi mester a pone bo waki. Pero e su di ditéctico ey, e lugar ta di Bostag. Ta un condom y bo ta primi pa dami bisic. Mi no usa ni bos Bostag am coroto nan. Ta Bostag am speaker nan a wordo usa. Pasobra te esey ta e obligacion cu mi tin pa e lugar ta ekipa caba e ta bin den e prijs. Anto cuanto bo sa a paga pa bewaker? Bewaker tabata trinta i sinku to? Trinta i ocho. Trinta i ocho pa ora.

Es, e señor ta amenasa, ta ora, ma bisa ami, no a mira nun bo waka. Dus, mi pakico mi di cu paga bo waka? E di, si nos no paga, e ta sera e lugai, nos no por sali. E mi asta amenasa nos aña. El a lanta cu tur cos pa e bai lock e porta. Sí, el a lanta cu intencion di bai lock e porta. Despues mi a haña tanto me, um, WhatsApp di dje, caminda dan a horta cucu, a akusados di ahorta kuchu, a akusados di ahorta baki di foudi nan, a akusado di ahorta kruk. Nos no a wak, si ta tin hortamentu dié kone ami no sa nada di dje. Paso ami a hüre kushina, ta tiene nan ku tin nan stèt, nan ta tin akseso den kushina, tur hende ku aman puntra ami sabe ku nan a bai ku nan mesun kosnan, nan no a usa nada di nan. Pero nan a akusados tur e kosnan. El a sa manda por trek, mi no falta cuchu awo. Si bo si a a horta algo mesto unda e por treknan di before anto cu after. Bo no a manda nada di e cona, mi bisa esaki ta tur e cosa cu tin den cushina, sorry pa ora mi a almosa a sali tur cosa a keda ain den yonan. Bo no a manda bisa nada di e cona. No, no. No. A lo largo e cosa para bira heter u heisa henter u pleitamentu ora mi bisele algo e ta zudrami mi sabi cu e ta e ta siba den e kier paso esaki ta su luga ainda mi ta bisa e asuntu di bo ta bai e ta e ta bai pam pam mia mia un angel bo dilanti anto ora bo cabi paga e luga einan e ta bira diabel. Eindá e hòmber a kambia kompletamente riba nos. Mi tin hasta bewèis, pasó dos hende a bai kubi e dia ei, nan dos a kana, nan dos tres a kana huntu, wak tur kaminda kaminda nos tin dere akseso riba dje pa e lugá, wak unda e bañonan ta, wak unda e e kushina ta, unda e e hendenan por kambia nan paya, unda e huradonan por sinta. Úniko kos el a bisa nos, E kamer chikiti ta su kantor esei si nos no ta mas di bishi nos no tin mas di drenta to nos a nos a respet'e pidi pero e no a kumpli ku nada nada ku e a a bisa ke ta hasi nada nada el a hasi su sèn el a bira sinbèrgwensa Jesus ei. Un hende a lubida su tas i na un di e DJnan a lubida su tas i na e tas ta tin tur su pertenencianan den dje. Su ta tin sèn cash e sèn ku bo a pag'el e trabou e ta tin su credit cardnan su rijbeweis anto e tin ku biaha dja sabra aki. El a bira bai, a, e ta, el a kada ku su tas tur ora. Pa e bisti su yas, el a kita e tas, bisti su yas, s- kada bai lo bira su yas. Paso e, e kustumber ku e yas ta na su kurpa, el a bai laga su yas. Ora el a bèl mi, ya ta, ami tabata na kaminda pa kas, e manera ku i a sali sinku ora i beinta, maduga, bai e lugá bèk, pero ami bisa el bo por ema, ema so mi sa ku dies ora e lugá ta sera, ta abri bèk. El a keda pará dilanti e lugá e henter e ora Pa e su tas e kasá di e manera ki a bèlda el a logra e nan telefon el a zundra e muhé mal zundrá pasobra e muhé a molostié ora ku por fin e gata nan abi e porta e gata bai el a pidi pa su tas el a haña su tas nan a hòrta sèf ei su sèf ei den su tas.

Un muhé a bin, bin para riba nos, bin saka potrèt, wak tur lokual ku ta sosodiendo inda, anto para wara pasobra nos tin ku paga e kuchunan, e bakinan, anto ku e kruk ku a wòrdu hòrta. Siendo ku ami no sa nada di kuchu, ami no sa nada di baki fo, ami no sa nada di, pasobra tur lokual ku a bai kuné bo a bai ku mi mes kosnan. Pero awor mi ta bini, um Vilady, um awor con a para? Ta bo mes tin cu me paga cu chu cu tur e cona e awor? No, no, no, no, no, e por asiki ke kia mi ta paga nada. Paso mi cumpra, mi, mi horta cu chu, mi mishi cu cu chu, mi mira cu chu. Ta, ta, ta dos, dos cu chu cu bo ta cumpra cu awor den supermarket pa dos euro. Anto ta tanto bo hei ta sende ta Tanto hasi? pa hei pa dos cu chu, si. I un kruk i baki fo. Awor fi lady bo ta tin ku paga un borg of un kos asina? Na bo mester a paga adelanta. Yes. E mil shententa i sinkuenta bo ta tin ku paga pero no ta inklui borg. No, e no a kobra borg. Ok, pasobra si no e ora i si pa bai flit. No, si e ora i si pa popa. Den tur sentido.

Mi ta a hasi hopi cos des serba pa mi, ta un boco mi tine. Y ya. Pero enter e asunto, enter e asunto a bay completamente fout ayera den e sentido, e hombre tabata hopi chagrijnig, e tabata tin mal moda, e ta zundra tur hende cu a papia cu ne, a ta laga sa cu no e tin nan di bisé, pasobra e lugar aki ta su lugar. Mi ta spera cu su lugar ta bay bon. Un señora a bel mi awora te paso tin wende cu bay pone un fiesta. E kel a busca mi, duna mi pudi mi informacion di e lugar. Ma splikele tur e cosa cu mama aki cu ne. A no bisele ami no ta bay yuda cliente peor mi. Si bo ta interesa subi online busca nan informacion. Ami no ta duna be. No, y atrobe tin un trapi masha stijl mes cu bo tin cu baza obi. Sí. Um, ta imposible cu no tin lift. Um, e lugar tu underground e ta. E tin lift, pero e lift no ta, e, e cogidos no ta bisa e ta daña, ta kibra e ta. Des nan no a hasi nada nada ku e lift. Sí, pasobra e lift ta kosta hopi sèn pa laga drechento, esei nan Sèn. nan no ke nan no ke besá ke sèn ei. No, nan e gana plaka so nan no ke invertí. Sí, anto ta p'esei mes ku resultá, bo ke bisami si resultá un emergensia, un korementu, un kos, Kon tur e hendenan ei den ta hasi? Anto nan ta pone nan ta pone riba nan página ku e lugá ei ta tuma ocho shen hende. E no ta tuma ocho shen hende. E no ta tuma ocho shen hende pasobra mi ta habi nan gayami así, nee. Ora di dos mes ku bo a papia ku nan, nan di ku mi, Am, bo ta papiando kon hendenan sintá òf hendenan pará? Mi di ku nan, E sintá i pará. E di sintá ta tuma dos shen sinkuenta, anto e sobrando ta ta para. E ta tin dos shei sinkuenta stul. No, no. E lugay no ta grandi pa tuma tantu hende asina. No. E e lugay e ta un luga eigenlik pa um tinernan ku ta keda pará riba pia. Ya. Es esei ta e e e um kosa ku e eksperensia ku mi a haña hoki ku e luga. Yeah. Mi, yeah. mi no ta bisa ku um, e, e hende naki a desapunta mi. Ku no desapunta de sentido ku mi no ta si nada mas. Asi lo mi sigi asi mi kona. Hende no lo a a de palabra na lo no kibra mi. No, Na no ta demotiva mi. no correcto. Te palabra demotiva. Sí. Sí, oké, oké. Pues esei ta e eksperensia ku mi ta tin ku nan, anto si wende bèl mi p'un traimi over di e lugá si nan pa so nan tin mester un lugá, ami ta keda rat nan òf. Si nan ke nan ta bai kai den e pa nan drenta den e panchi, anto nan sa di kai den e kandela. Pero ami lo keda rat òf. Nu Mhm, hende no meresé e trato ku bo a haña ayera di hendenan aki. No, Anto no. no ami so, ami ta e promotor. Pero if ta ami bo b'estará ke men bo ke atendé, atendé ku ami. Zundra ami ta mi te suka yu e lugá. Bo ta dundra mi hendenan ku a bini den bo no ta zundra e e hendenan di hurado kore ku nan anto kore ku nan hopi agresivo. Zundra mi yu muhé mal zundrá. Anto ora ami a ami a bai papia kuné huntu ku mi yu muhé e no a duna mi yu ni un chèns pa papia paske e lugá ta su lugá. No yu a do ta tin um a komprende ku ta tin hende ku um e ta haña ku por drenta pero ta bo fiesta me e hende tin ku paga pa drenta pa bo fiesta Exactamente te ke sa ki Ando wak ando wak kontesé den nos mes ta ora ku nan a hasi bochicha dilanti por ti pa nan a drenta E kasá ta un yu Kòrsou, e buchu'e ta tò? E buchu. Ku su mama tambe ta yu Kòrsou. E yu Kòrsou, nan ta yu Kòrsou. Nan ta kasá ku tur kumiker si e gai ta. Italiano. Òf ta italiano, si. Nan a paga pa dreta, pero e gai ke ben di e no ta paga pasobra e ta trahadó. Bon tambe trahadó. Bo ta trahadó di e doño di e lugá, no di mi. No. E ora da, e da keda, ela keda su bochiche dilanti e doe di e lugar. Tabe bia si bochiche ku biyu boe, e biyu boe a bira saka dan sen duda dan bek kore ku dan. Ja. Bonita ta bia si. Ja. Mona Lisa, eh, Mona Lisa de Paula, eh, Kwazale, zij ten a Waverly, Tilburg. Is hij. Ya. Ok, akina nan CIC ta bisa gemeente tin ku bai bai chèk'e lugá eysi. Sí, e asuntu di nooduitgang nan tin dos nooduitgang. Un di nan e la bus e la lag'é habrí pa mi mira kon e ta. E ta un trapi ku ta bai ariba pa bai na un di e nogoshinan ku tin ariba. Esun mi dos mi dos a na un esey ta sali paso esey ta te patras kabida e banda ta toka anto e di tres ta uitgang ta e mesun entrada haltu ku bo tin ku drenta. Si pero atrobe e trapi e trapi e trapi e bo ta nou ta uitgang. Aha mi ta mi ta bai din un klacht en tabe na gemeente over di e lugai. Sí. Ah, ma comprende, ma comprende di mi yugu we kuna no kera tuma e sen riba kuenta la sen kudo sa paga. Nan te kere cash. Claro, no. ya no, ya no sa contor tin. Eh, ahora ese e belasting kuna ti ku paga dan dan tamai comprende. No. Ela bisa mi pa seguir su cuenta personal. E ora e mestra pag'é. Ora ku nos no ta tin e cash e momento e pasobra ta ta ku te kiko e kos e dos ta atrás na entrada. E ora el a pidi pa pas'é riba su kuenta personal. Mes tur e kòrd'é, mi ku mi yu moe ta bai zèt òf un bon karta, mi ta bai mand'é riba gemeente di Tilburg. So e lugá ei e no ta eskapa di mi. Mi no ta kla kuné ainda. Oke oke ya yammer yammer m'a komprendé m'a komprendé awor ei ku ya nos mes eigenlik nos mes hendenan ta daña pa ruimtenan pa Rotterdam anto ya e ora bo ta haña bo ta bai buska den Bas leu, anto a hora ki bo ta hañá bo ku e sorpresanan aki, anto logi, lógikamente e hendenan aki ku sa e hora ei ku Rotterdam òf e preisnan ta strabakantemente haltu, te. Sunrise, bo ta paga kasi dies mil euro pa bo hür Sunrise. Pero m'a tende ke la sera, awor ta El a habri. habri, el a habri bek bou di otro nomber. El a, el a, a, a cosa bankru, habri bek, e ta bi bek riba un otro nomber. Dus Ay. keda pendente un djis te, un djis e ta bek in town. Ok, Na- ok, ok. Ke men Juni ta tira son, so el a bisa mi ku Sundra ese pole habri mi di kumpo Sí. lugaba. Sí. E no habri permit. E la e por bay wou di otro nomber. Sí, bo a tabao comprende. Anto e otro, e otro luganan, no, nan ta, nan ta pidi boshi sèn, un boshi sèn. Bo comprende ke men, mi ta puntra mi mes, esun, esun logaina Dinamo Strata, kuantu sèn nan ta pidi? Dinamo Strata, esei ta kuai nan? Unu ku tin tras di Ikea Ziekenhuis. No, no, mi sa esei. Mi conoce esei. Sí, sí, Mm. di Nano Straat. Van de, van de Zuidplein. Mij ta mas fácil, pues hoende nan por bini cu openbaar vervoer. Sí. Eh, dus, eh, pero ja, a mi ta puntra mi mes, eh, ta cuánto cent nan lo ta pidi Nan te pa... pidió pisar en pasala. Hopi, hopi sen. Ta un cosa increíble. Ma Pero ja, llega di, M'a yega, sorry Lucia, m'a yega di inscribí na Opera Zale riba un djadumingu. Normalmente djadumingu e prijs ta baha. Pero Opera Zale, Opera Zale su prijs ta keda mesun kos. Tambe ta kuater mil sinku shenta seta sin security. Ok, aki nan nan Jerry Chivas ta bisa djes dos mil. Mi ta kere ta e di nan mostrado. Ya, bo ta mira e kos di djes dos mil. Increíbel. Awor, ora bo usa, bo paga un lugá así na djes dos mil, kin bo ka nashi ta? Si bo no e hende, bo tin ku paga esei tòg. Correcto. Esei ta Nan no risi ta, koko. nan no ta tene kuenta ku bo, nan no ta tene kuenta ku nada. Ta esei ta risi koko promotornan ta haña nan ku nele. Sí. Mi, esei, esei mi sa bon bon. Anto no, em, atrobe, e, em, si bo no haña hende, anto tin ora nan ta bisa ka, entrada ta karu, Shonnan, ami ta bisa semper ta galiña so sa e doló ku e ta sinti pa pone webu. No por Exactamente. e doló di webu. No Sigur, por e sigur. doló di webu. Paso e sa ke doló e galiña ei ta pasa. Ki mi promotornan tin, ta mesun kos ku Rijswijk. Rijswijk ta den kuenta di e dies sinku mil. Awo yu ta koi papia mes. Ah, yu. Dus, ya, te sei te kos ku, ya, kos a bira karu, kosnan a bira karu, kòrda tin ora e vendersnan ta bisa sí, pero ta karu pa mesa, nan tin kos hopi sèn pa mesa, pero ya un kaminda e promotor tin ku bai skrap aki, skrap aya pa sera Sí, E sigur, e sigur. ten pa paga e hür di e zal. Anto asina mes koriendo tur risiko. Anto, ehm, ehm, Fileidy, kon bo mes a haña, ehm, a bai ku e, e Karaoke Songfestival? Wak, e, e, kar- e Songfestival riba su mes no tabata malu. Ta tin cierto cos ta ka pasa cu mi no tabata nun tiki contento cune, pero Yes. ese ba adreseren caba cu e persona Anto e lo dososo de mas simiti ku hasi algu asi di atrobe. Pero Okay. e tabata hopi desapuntante den sierto sentido, no? Pasobra mi ta tin binti kantante, di binti kantante lo baha bira dies. Ah, we, ta p'esei Pa e- mes puntra, Pa paso e ben, pa e bende menti karchi, paso hopi hende ke eh, gosa di tu kos pero nan no ta, nan no ke hasi esfuerso.

Di al pa bañá el a bulá bifor di flamigo. Sí, e ta un hende masha ferfelu, masha trabahoso. Sa. Baña mi den purá ta buska, buska, buska, ma mi a hén un lugá na banda di Feyenoord, Aha. ah, na Bra- Bant- ah, Bankwerkerstraat. Ok. Pero e lugá di bes ora ba waki, mi sa ku e ta chikí pa un son festival, pero mi di awor ki mi no tin otro manera, des ma bai p'e duma. Ja. Ta cuantu hende e ta tuma? E ta tuma dos shei cincuenta hende. Ah, ok. Si, e ta chikí. Maña si cu shen hende. Bo sa ki kebend lugá tabata asina chòk pafó, tabata completamente yen cu hende. Nan a cohe, cohe, cohe, cohe, haciele un, un happy hour. Tur hende para pafó ta chel, Cuando mi cumbra na mi bida, bay para bay chel trankil pafoy, mi di a Dios tabata cu mi cu nada nada malu no a pasa. Nunca di mi bida mi mira tantu antiano ta chel huntu den un evenemento chikit así. Eh, tabata un experiencia masha masha leuk mes, ta tiende cu no a gusta, nos a ta mucho perta, pero ta tiende cu a goza entera nochi. E mafi lady e ke mene e ko a keda manera bo sa manera ta bou boi palu tur hende te e bo bo mane si si si si bo bo mane ke mene ta e mes si dominó so ta afata kua nan ku bisa bo anta pa colmo ta tin un manera ta grill des e gai agada mes mes sey fona. Ey nan me nan ta compra su grill na paso e por a grill pa den el a grill pa fo des ey nan de me stan ta bin nan ta bin compra nan bibida nan pa den estan cu ta cu por a compra pa den of nan bay a supermarket bay compra bibida para bebe fo nan e fo nan mi por bisa nan nada pe a pa den nan por bin cu coy bebe. No, no, sigur, sigur, sigur, sigur. Ja, ja, ja. No, yu. Dus, eh, dus, Shonan, Ya bo sa, nos a mira di V-Lady kiko el a maka mei, kon kuantu trabou, kuantu trabou bo ta pasa, si, si, ken, ken a gana, a nan ta puntra ta ken a gana di e Sònfestival, bèrdat? Nos a papia. Hu maner Eric Lindebourg Eric Linde Borg a gana e Eric propia. Linde Borg a, a sa di e, e, a, a un ganador absoluto. Ah, ok, ok, ok. Um, And, ato... E tabata e audi ma fo fel ma no cantica pa mi. No, e cantica ta mucho a, a complica, ma ela ma no otro cantica pa mi. Uh, e si también ta complica. Ela e suco ela ela pidi, e se ela gana cune e último. Sí. Ante la cante opi bo.

Raymond Antonia. E akí ta dikon no. Ta dikon no mi. Ese i si mi ta kòrda. Un ku pèchi. Sí, e ta tin pèchi. E pèchi kamisa kòraki ma. Eksaktamente, sí. Awo si. An kende. Mita hende hòmber sò gana. Hende hòmber sò gana. Ai no, ando sa ka popular ni nada? Eh, eh, da, di bes a tur rendenan ku a partisipá tur aña un regalo seka mi. E momento a mi kòrda riba sa ka menti popular ni nada di e kos. E simplemente mi a kòrda ku tur a partisipá, tur meresé algu. Korekto. Si. Anto ami sèpel mi ta sòru pa nan tin nan regalo, sòru pa nan aña nan kosa ku, bo sa, pa ku nan por bai kontentu kas. M'a comprendé, m'a comprendé. Ya, dus awor aki, awor ki fi Lady ta van plan di bè hasi? So awor aki bo ta un ervaring rijker. Mi ta un ervaring rijker sigur sigur, mi no sa si mi ta bè hasi sa un festival mas, pasobra m'a hasi e Lady dos bia aki, e probé b'e masai ku un banda, el a bai hopi bon, m'a gusta kon el a bai, yammer genoeg pa e espasio. E bia aki mi di mi ta un tokadó di karaoke, dikon mi pa hasiel un sa un festival di karaoke? Yeah. Tabi seba mi ku idea di hacerle di karaoke, pero ya dea desaki um, hopi hende um, yu Kòrsou ta asina ki. Ba gusto ba sali de, Am- de Rotterdam, na Rotterdam bo ta keda. Ba gusto ba sali de Amsterdam, Amsterdam bo ta keda. Des ba pone den Tilburg, hopi hende no tabata keda bai Tilburg. Anda ba hasi pone bus pos, um, disponibel ku bo ta paga bo binti sinku euro, bo ta drenta bo bus, yega na e lugá, a hasi bo kos, a gosa di bo dia, sali bai bo kas na tempu. Korekto, korekto. Ya, si bo bebe mes no ta problema, pasobra bo No tin ta bo di. problema. No, Ya. no, esei ta barato, pero ya, ya. Esei na trobe, mané, mané eh, eh, eh, Rincon Boysnan ta kanta, Ta miende nan. Ta miende nan, ya esto, sigur, sigur. Esnan cu si a entresa den bus, no tabata hopi. E Ya. ora hemos decidi huur gewoon un, un bus di nuebe persona, sor pa tur hende yega. Oké, ya, ya. Oké. Akina nos tin Shermin, saludos dushi pushi miau! Sigur, sigur! Anto ya, V-Lady makan, el a gana mas simpático. Sí, pues so Malva tambe a dun mee, shona. Awel, bo por magina. Sí, Malva reina ta. Sí, Malva a rabia cu e pober ta tin cu baha e trapi ei! El a era bay cas. Awel! E la heri bay cas ta haya Miami aden toch mi di oh el a el a bin toch el a keda toch. Awel si, awel si, si si si si ay e ey anto un cos si vi lady uh um um di e Songfestival tur tur e cantikanan ta ta come back tabata express come back of no No no no tur e dibah di ami scoge nan cantica. Ah, ya, pues a torta ta come back. Tati, mi. tati Jeyon, tati Bise di Jeyon, no ta Yes. come back. Correcto, Tati correcto, overtime di Claudius Phillips, no ta come back. correcto, correcto. Pero, o cosi, tur ja webs, mi ta toca karaoke na meeting point. Pues an Sí. tur ta welcome arriba ja webs. Sí. Anto mayoria di ene nee ta bin eindana, anto ta- nan gusta nan come back. Nan gusta nan kantika nan di come back. Anto ta ami mes ta trae kantika nan. Dus, tu, bo mira mi, mi, mi logo, mi Ladies Entertainment. Sí, Ora bo sí. mira el logo, e también me atrae cantica. Maco. Dan hopi el ta bisa que mi mané es un festival di Pascu cu ta ti, cu Tino a canta. Sí. Ta me trae cantica y ve. Mm, ok, Dus, ok. ta ta bisa que mi, mi ta trae cantica nan pa nan. Cu, Ok. a mi que mi ta cobra, sí, pero Bambino kanti ke ora ei. Ta kua mas a bisa ka mi. Tin un, ta bai tin un son festival awoki ku ta supos di tin un banda, pero e la, e banda no ta toka mas. Un hende a bisa ka mi pa mi trae pista p'e. Oke, ke, ke me fia lei di ta gusta e kos ei. Te, mi ta èkt, de, hopi, hopi kos a dichi, hopi DJ. Ya, Ande ku e a ya. kuminsá hopi ai pasá, ku mi a, mi a kuminsá bai karaoke ku muchu muhé. na Kòrsou, lo djei nada, ami a gusta e kò, ma dal pega riba dje. Bo t'e ainda? Bo ta beni? Si, e kò a keda, ma pa toka karaoke hopi ai na Kòrsou, ma bièki nada bo mester a korona, keda den kas, pero ora mi ta bièki nada mi a kumpra tur mi kosnan ku mi tin mester pa karaoke, mi a mi speakernan, mi micnan, tu kò mi mes tin, mi mixer, Sí, Cu ora sí. mi tin cu bay un caminda, si bo no tin, mi ta cobra extra, sí, pa mi, Sí. a mi cu tur, a cor, mi cu tur e cos tay. Ok, ok. Bo, Nos nice, nice. verjaardagen, mi ta haci hopi di e cos, mi ta ah, invitacion pa verjaardagen. Ah, tur cos, mi best ta zo regel tur cos. Si e mes ta leu tambe mi ta bay, pero Mm. einan mi ta cum, mi ta ah, pidi Gastu pa gasolin, anda mi ta pidi un anochi di un gastu pa un anochi di hotel paso mi tambe gusta dal mi drenk so di ora e ora anochi lata y cansa bon ta sali bon ta bay cora henter e camindi. No, no ta verstandig, sigur sigur. No, mi ta keda trankil durumi den hotel, mainta lanta bay mi cas. Si, si, si. Poppy di karaoke aki na Kòrsou ta master, sigur sigur. Sigur sigur. Sigur sigur se ka captains ka mi ta bou na na parera ey mas traboso. Se edat ta Diana Espinas ta toca e nana. Correcto. Cuando se tur e karaoke ta pasobra ori bay Corsou mi tabata gusta bay fiesta antes so ori bay Corsou karaoke mi ta bay awoke mi ta bay niun fiesta mas casi mi por bira bay uno for Uit zal druk op de regels, pero karaoke mi ta bai tur kabinda ho. Awel si, paso anto djaweps di un damita ta toka na Captains. Djaweps. Djaweps tabata a Dennis. No, Por pero tata Blond, Blondie ta toka ho aki, mi no sa. Blondie, si, tu mucho mooi. Si, Blondie ta mi amiga. Ah ok ok ok a Ana di eh Vileidy mester cobra alleen de zon gaat voor niets op. A mi ta cobra pa tur cos dushi. Ke b'e tur e pista nan cu mi ta traai, mi no ta cobra caru, pero mi ta cobra pa tur cos. Mi ta traai e karaoke, awo aki a nor cu karaoke na papiamento, Sí. E letra nan bo mester ku skibi nan. Correcto. Ingles, Spañol, ki kua otro ku tin, sea mi ta yele riba um, internet, riba um, mi ta google e, of mi, mi ta transcribe. Ke men tin un sistema ku bo ta, e ta saka e letra nan pa Mhm. bo haña automatisch, pero papiamento no. Pasobra bo mester tin un skibia bo apura pa tur sort di manera i buska kon mi ta hasi pabia i e RPVD e kantika e no ta hasié. Ora bo a mira ku ke ku ke pa mi skibia trahe pa nan tin ku paga dies euro èkstra pa e letranan. Korekto. Sigur sigur, sigur sigur, nos a ya sa awo.

Meeting point su ambiente djaweps anochi ta hopi hopi bon. Ami ta toka di shet or pa dies un or, dies un or pa un or DJ Jun Jun ta toka. Mi ta bai compre propaganda barata, por- propaganda por nada. Compra pa mi tambe. Compra pa mi tambe. Bon e tremenda. Novi lady ya jammer jammer cu cosnan a bay asina. Sí. Um, ya, atrobe, um, ya e ora bo sa un otro mbia cu, um, eynan no, pero. No, sigur cu no. Otro caminda pa ta mijo prepara anto shonan nos tin cu man siña sostene nos hendenan mas tanto. Sí. No bisa, no bisa cu cosnan ta caro pasobra Bèrdat, kosnan a bira karu, pero ta tur kos a bira karu. Tur kos a bira karu. Wak, mi ta bisa ku mi ta den pòtmòni di niun hende, pasobra mi no ke wak den pòtmòni di niun hende, pero no bisa, ai no, mi ta bai pasobra e shòi ta karu. No, pasobra tur kos a bira karu. Atrobe, hasta e webu no, e webu ku e galinata bon a bira karu, pero nos ta kumprel e Smul sera? Awel. Sigur, sigur. Un kos ku bo a bisa ku mi ke bai hasi, pero esei ta bira otro aigu Dios ke awo ke mi lo stay sosiegu, mi ke bai hasi un food festival, ke bai diferente tipo di kuminda. Oh, ok. Ok. Di mes también tin, ta, lo tin muziek, tin algu e tipo di kone dje, pero esei ta un kos ku mi ta planea, pero mi tin ku haña un, un sala na drechi, un sala bon. Anto hasiel e favor, Nada cu e dimiti cu bai stens riba hende pa pa bi bai bende carchi di nada di hode. Ya, ya, ya, paso atrobe e e e abo ta steun cu nan ta bende carchi pa abo, anto caba punchi pa e palchi e nan ta cana Exacto, punchi pa abo bek. exactamente. Anto no no a yawe a ni no a un dos tres luna prome yawe pa ya mañan ta de- entrega e carchi nan ya nu hende ke bai tel be ora. Yeah. Siendo cu dia cu a introduci e Song Festival, mi a manda henter un carta, mi a bisa nan cu mi no ta cobra inschrijfgeld, mi no ta cobra boso nada, unico con mi ta verwacht cu boso ta bende binti carchi. Anto e binti carchi den bo ta obliga di bende nan. Anto Pero, como cu dice nan pabo? anto mi a bisa tambe, si bo sa cu bo no por bende nan, no tuma. Ya. No inscribí. Ya. Pero ya, na decidí cu nan ta cierto, pa último momento, ma ya hopi hende a caya fo. Ke man tur hende trece bo karchi, na- bo karchi na atrobe. Ay, sí. Pero ma ya basta bende na porta, sí, esei sí mi por caya, pasobra ma si hopi propaganda, basta Ya. propaganda de Tilburg, di Tilburg, Eindhoven, Breda, o 'n Zertogenbosch. I me ami ChatGPT tabata mi amigu, mi tabata buska riba ChatGPT e e Facebook site di di Tilburg, ke mi no bo ta hende nan, antianonan, di tur e barionan en en en de omgeving. Camino bo ta haya antiano, despues asi basta propaganda. Anto, okay. basa riba si, ma basta hende di ku a loop in si. Ok, danki Jos, danki Jos. Si, si. Pero jammer, jammer pa sombra, um, ja, e, e pora bai otro. E pora bai bio. Si, sigur, sigur. E pora bai sigur, sigur bio. Si. V-Lady, ja, mi kere deseabo tur klase éxito. Danki. Nos lo topa na meeting point. Sigur, sigur. Huh? Anto, um, um, ya, um, Shonan, un bon siman, pa fi Lady tambe. Danki, Ey, danki. Sinta den banda, ey. Mm. Sí, Un bon, ese ta bi, ese ta bi ba drech, bi ba robes, bi tu cos. Eta completamente Ta mi yubu we, e ta yuda mi shen por shento. Sea kos bai bon, kos bai malu, e t'ei semper ku mi. Bale la pena, sigur sigur. T'ei sigur sigur. Bale la pena. Shermin, Shermin di, Nos tin ku kuminsá sostené nos eventonan aki na Hulanda. Si. Nos ta leu fo'i kas, sigur sigur. Sigur sigur. Wak, asta ora bo hasi fiesta awendia? Si no ta un banda cu bin dja afo, bo no ta haya hende na fiesta. No. No. No. Unda otro cos cu mi ta haya cu e hendenan djakinan tambe tin cu haci eran di banda, si bo tin cu bay toca pa un lugar, pa un, un, un promotor, yuda bende carchi, yuda promove. Yeah. Pero tur hende ta, ta, ta ke, ta ke toca pero ta no ta yuda. Ya, ya. No, ami no ta bende nada, of mi ta gusta bende, eh, Sí, un ta yoi. kopo, Wè, bo eh, no ke ke bende, sikiera mi ke mira tur e propagandanan konstant riba bo, am, riba Parti. Facebook, riba bo site, di bo parti, no di mi parti so. Awe, Vilady, bo ke mi bisa bo kiko tin ora nan ta bisa mi? Mi religion no ta permiti mi, ma bo ta bon katoliko ni misa bo no ta bai. Ay! Esei ta tai bonita. Ku sigui bringa si, mi no ta bai koi antiyano. Así es. Ya, esei tambe ta e kos, pasobra hopi bia, ya, ke bebementu hendenan tin ku siña komportá nan mes. Nan, nan mester sa nan límite, esei ta sigur. Awor, un kos si mi por bisa bo, Nushi, ami nunka mi mak mei ku brigamentu di antiano na fiesta, nunka. Nunca. Anto mi ta papia di hopi aña cu mi ta bay fiesta na Corsou, hopi tempo cu mi ta bay fiesta aki na Hulanda. Ma bay un fiesta di un hacimen tin ay y nan ta prome be den mi bida cu ta tin un brigamentu mes mes den fiesta. Pero daki Dios ama bay trepan. Ami no a mak mi, mi no a mira e brigamentu. Pero ta tin un brigamentu feros ku a pone ku atrobe antiano ta in the picture. Korekto. Ya, ya. Esei si. Pero ya, nos tin ku sigui. Nos bida ta sigui, ke men, ya, Vee Lady, nos ta keda den kontakto, manera mi a bisa. Danki, danki Shermin. Danki pa ayera. Sí, ayera, ayera um, eh, Mini Digital Fresh ta tei presente. Interesante. GBF. No sendenan masha bon mes, anto ya, mm. di mes. GBL?

Ah well si yu por permiso pida cos. No aki manda un saludo pa bosan tur un bon siman anto eh laga mi bisa te otro bia bon paso bon. Danki Lushi eh shonnan masha masha danki ku boso a tende anto mi ta wara di bira boso a bas keda un bia den meeting point.